Altesse Royale, Här Chamberspresident, Exzellenzen, Dir Dammen an Dir Hären, léif Matbierger, et ass haut en aussergewéinlechen Dag an enger aussergewéinlecher Situatioun, Groussherzogdagsgebuertsdag an och onsen Nationalfeierdag, wéi mer dee zelebréieren. En Dag, op dee mir traditionell zesumme sinn an zesumme stinn, fir eis Onofhängegkeet, fir eis Natioun, eist Land, eis oppe Gesellschaft an eis Fräiheet kënnen zesummen ze feieren. Dëst Joer sinn d'Konditiounen awer anescht. Den Dag haut ass anescht a mir mussen op alles, wat mer gewinnt sinn, op onse gewinnten Traditioune verzichten. Op e Fakelzuch? Op e Freedefeier? Op eng Zivilzeremonie? Op eng Militärparad? Um Te-Deum? Op Zeremonië wou d'Leit zesumme bis elo feiere konnten? Mir erliewen en Ament an onser Geschicht, wéi en esou nach ni e Moment gouf. Enn Mäerz ass den Alldag ënnerbrach ginn an d'Regierung huet musse Mesuren huelen, déi ganz déif an d'Liewe vu jidderengem agegraff hunn. Et ass eis bewosst, ons alleguerte bewosst, datt de Mënschen zu Lëtzebuerg, ewéi och soss iwwerall op der Welt, vill, ganz vill zougemout gouf, déi elementär Fräiheete vu jidderengem si limitéiert ginn, hu musse limitéiert ginn an der Lutte géint e Virus, deen op ville Plazen op der Welt an och guer net esou wäit vun hei fir ganz vill Misär gesuergt huet. Dat ware keng einfach Decisiounen, mee si ware néideg a richteg. wéi mer dat haut wëssen. Et war net virauszegesinn, wéi d'Leit mat dëse Reegele géifen ëmgoen, wéi d'Verhale vun enger ganzer Gesellschaft tatsächlech kéint änneren an och wat d'Auswierkung op d'Verbreede vum Virus wier. Haut wësse mer, datt et eng ganz grouss Akzeptanz gouf, eng ganz grouss Disziplin a virun allem Eng immens grouss Solidaritéit hei a onsem Land. Et gouf eng enorm national Solidaritéit mat deene Mënschen, déi am vulnerabelste sinn, fir schwéier krank ze ginn duerch de Virus oder duerch eng Infektioun wéineg Chancen hätten, fir kënnen z'iwwerliewen. Mir hunn bei eis am Grand-Duché et fäerdeg bruecht, déi Situatiounen z'evitéieren, wou e Gesondheetssystem kollabéiert, an dat ass de Verdéngscht vu jidderengem, deen zu Lëtzebuerg lieft, deen zu Lëtzebuerg wunnt an och deen, deen zu Lëtzebuerg schafft. Et ass duerch d'Akzeptanz an duerch d'Disziplin vun all Eenzelen, dass mer zesummegepakt hunn, de Virus ze bekämpfen an d'Verbreeden vun deem Virus och ze limitéieren. Ech hunn immens grousse Respekt virun de Bierger vun onsem Land an all deenen, déi all Dag bei eis kommen, fir hei ze schaffen. Ech sinn dankbar an houfreg op dat, wat se zesumme fäerdeg bruecht hunn. Och wa mer dëst Joer keng Zeremonie hunn, wou Persoune fir besonnesch Verdéngschter geéiert ginn, wëll ech ervirhiewen, dass et där Mënschen, am Moment ganz vill ginn. Et sinn déi, déi all matgehollef hunn, dass eist Land weider fonctionnéiert huet zu engem Ament, wou dat besonnesch schwierig war. Et sinn déi sëlleg Fräiwëllegen, déi sech ëm déi méi vulnerabel Matbierger bekëmmert hunn, déi Benevollen an de Centres de soins, d'Leit am Gesondheetssecteur, mä och all déi, déi matgehollef hunn, déi schwierigst Momenter zesummen z'iwwerstoen. Dozou gehéieren och dausende Frontalieren, déi all Dag ënner zäitwäis schwierege Konditiounen op Lëtzebuerg schaffe kommen sinn an och deene mir enorm dankbar sinn. Le Luxembourg est et sera toujours un pays ouvert. Notre richesse culturelle, notre force, notre prospérité, Notre passé et notre futur sont étroitement liés au fait que le Luxembourg unit les différentes nationalités, cultures et langues. Nous en sommes fiers et reconnaissants. Et gouf an et gëtt an dëser Zäit och Mënschen, déi et besonnesch schwéier haten. Mënschen, déi kierperlech a gesondheetlech ganz uerg ënnert de Mesurë gelidden hunn. Mënschen, déi grouss Ängschten haten oder nach ëmmer grouss Ängschten hunn. ëm hir Zukunft, ëm hir Existenz. Et si Wonnen a Schied entstanen, déi een net vun engem Dag op deen aneren nees kann heelen. Do brauch een Zäit an et brauch ee weider déi Solidaritéit, déi mer an deene leschte Wochen erlieft hunn. Ech sinn zouversichtlech, datt mer och déi nächst Méint a Jore mat Zouversiicht kënnen ugoen an déi potenziell Kris no der Kris zesumme meeschtere kënnen. Altesse Royale, léif Matbierger, de Begrëff vun der Fräiheet huet an dëser Zäit eng nei Bedeitung kritt an et ass eis och alleguerte ganz däitlech bewosst gemaach ginn, wéi wichteg eis d'Fräiheet ass a wéi selbstverständlech et eis virkomm ass, dass ee fräi an onofhängeg ka liewen. Dat war net ëmmer esou. A wa mer haut virum nationale Monument vun der Solidaritéit stinn, dann ass et och fir un dee Moment ze erënneren, datt mer eis Fräiheet zanter 25 Joer nees genéissen an erliewen, well et Mënsche goufen, déi wärend dem Zweete Weltkrich fir dës Fräiheet gekämpft. agelidden hunn. Mir sinn eng Natioun an e Land a mir sinn en Deel vun der Europäescher Unioun. Mir sinn e Partner an enger Gemeinschaft, wou et Wäerter ginn, fir déi mir eis och weider asetze wäerten a fir déi mir och weider bereet sinn, eis ze engagéieren. Dozou gehéiert d'Solidaritéit esou wéi de géisäitege Respekt an dozou gehéiert och d'Fräiheet, ze liewen, wéi een et fir richteg hält, ze wunnen, ze schaffen an ze reesen, wou een fir sech decidéiert huet an och soe kann, wat een ze soen huet. Déi Fundamenter vun onser Demokratie a vun der Europäescher Unioun sollen a musse mir weider héich halen an eis dofir asetzen, well all Acquis ass esou laang garantéiert bis en en Gefor ass. Op déi Europäesch Unioun kommen an den nächste Méint a Jore grouss Erausfuerderungen duer. Et gëllt d'Idee vun der géigesäiteger Hëllef an d'Ënnerstëtzung och wierklech mat Liewen ze fëllen a gläichzäiteg eng staark Stëmm an der Welt ze sinn an als Staategemeinschaft och mathëllefen de Fridden an der Welt ze erhalen an och d'Konflikter mat alle Moyen wëllen ze evitéieren. Ech sinn iwwerzeegt, dass d'EU staark genuch ass, fir dat ze meeschteren, esou wéi ech och un eiser eege Stäerkt a Wëllenskraaft och gleewen. Et ass eng aussergewéinlech Zäit, a mir hunn an de leschte Méint och vill geléiert. Dat solle mer och net alles vergiessen an déi positiv Aspekter versichen ze erhalen. Ech wënschen ons alleguerten e schéinen Nationalfeierdag an erlaabt mer, Monseigneur, och eng extra Pensée ze hunn fir de klenge Prënz Charel, wou mer eis alleguerte mat den Eltere gefreet hunn op en Ierf. Ierfgroussherzog. Am Numm vun der Regierung, Monseigneur, an a mengem perséinlechem Numm wëll ech och jidderengem eis Dankbarkeet an eise Respekt ausdrécke fir dat, wat mer all zesummen déi lescht Wochen a Méint gemaach hunn. Vive de Grand-Duc, vive déi groussherzoglesch Famill, vive Lëtzebuerg!

Monseigneur, Här Staatsminister, Exzellenzen, léif Matbiergerinnen a Matbierger, eise Nationalfeierdag gläicht sech vun engem Jor zum aneren an ass dach all Jor anescht. Wien hätt sech awer kënne virstellen, datt et eng Kéier sou anescht géif ginn, datt mir haut virum nationale Monument vun der Solidaritéit stinn, seet villes aus. Mir feieren dëst Jor éischter besënnlech bei deem Monument, dat un d'Affer vum Zweete Weltkrich an un de Widderstand an d'Solidaritéit vum Lëtzebuerger Vollek géint d'Nazi-Besatzung erënnert. Eise Grand-Duché gouf haart getraff am Zweete Weltkrich, awer eist Vollek huet sech net ënnerkréie gelooss. An dat verdanke mer ënnert anerem enger typesch Lëtzebuerger Dugend, nämlech der Fäegkeet fir Solidaritéit ze weisen. Ouni déi grouss Solidaritéit ënnert de Leit wier et nit méiglech gewiescht, dës schwéier Krichszäit ze iwwerstoen. Den Äerte Mee hu mir 75 Joer Enn vum Zweete Weltkrich gefeiert. Mir hunn dru geduecht, wéi d'Leit deemools opgeotemt hunn, well se erëm a Fridden, Fräiheet an Demokratie konnte liewen. Et sinn och déi Wäerter, déi zu engem gemeinsamen Europa gefouert hunn. Fir d'Nokrichsgeneratiounen ass ee friddlecht, demokratescht Liewen a Fräiheet normal ginn. D'Geschicht ass ee grousst Léierbuch a mir sinn eis an de leschte Méint erëm bewosst ginn, datt esou ee fräit Liewen net selbstverständlech ass. Ee geféierleche Virus huet sech queesch duerch eis Gesellschaft gefriess an d'Welt vun engem Dag op den aneren verännert. Am Kampf géint den onsichtbare Feind hu mir eis zesumme gedoen, mat der néideger Distanz. Mir hunn dem Virus mat Solidaritéit d'Stier gebueden. Solidaritéit huet geheescht, sech u Reegelen ze halen a déi perséinlech Fräiheet anzeschränken. Ee grousse Merci fir déi enorm Disziplin beim Anhale vu Reegelen, dat war beispillhaft. Déi enorm Efforten a Sacrificë vun de leschte Méint hunn et äis erlaabt, de Virus a Schach ze halen. Solidaritéit heescht och, Een fir den aneren do sinn. Solidaritéit tëscht de Generatiounen, tëscht Noperen, tëscht Frënn, tëscht Leit, déi sech mol net kannt hunn. D'Solidaritéit vum Lëtzebuerger Vollek gëllt fir jiddwereen. Och wa mer an engem klenge Land wunnen, beweist dat vill Gréisst. Et gëllt awer weiderhin, net nëmme virsiichteg ze sinn, mee och weiderhin all déi néideg Efforten ze maachen, datt keen am Reen stoe gelooss gëtt. Solidaritéit ass existenziell wichteg, gëschter, haut an och muer. Déi, déi gehollef hunn, d'Gesondheet vun eise Matbierger ze schützen, an deenen et elo dowéinst wirtschaftlech awer och psychisch net gutt geet, brauchen eis Ënnerstëtzung. Dësen Nationalfeierdag 2020 stinn all déi am Mëttelpunkt, déi gehollef hunn, all déi, déi solidarisch waren. Hinnen all gëllt eisen onageschränkte Merci. Ee besonnesche Merci geet un all déi, déi un der Front géint de Covid 19 Virus gekämpft hunn, den Dokteren an dem Gesondheetspersonal hei aus dem Land an an eischter Grenzregioun an all deenen, déi am Lockdown d'Stellung hu missen halen zu de Grondlagen a gemeinsame Wäerter an eiser Gesellschaft, gehéiert de fräiwëllegen Engagement an duerfir Merci och all deenen, déi sech fräiwëllig an éierenamtlich abruecht hunn. D'Corona-Kris huet vill Leed hannerlooss, mee se huet awer och vill Mënschlichkeet, Kreativitéit an Hoffnung ervirgeruff. Och Dir, Monseigneur, zesumme mat der Grande-Duchesse, hutt an dëser schwéierer Zäit un eis Matbierger geduecht. Dir hutt et och déi néideg Wierder géintiwwer de verschiddene Forces vives a Beruffsorganisatioune fonnt, fir an dësen Zäiten zesummenzestoen an de Kapp nit hänken ze loossen. An dëser Krisenzäit hutt Dir eis méi wéi ee Liichtbléck bruecht. Dee schéinste war sécher d'Annonce vun der Gebuert vum Prënz Charel. Mat him ass d'Continuitéit vun eiser Monarchie assuréiert. Monseigneur, Dir Dammen an Dir Hären, den Etat de crise geet sengem constitutionnellen Enn entgéint, mee d'Covid 19 Kris huet eis nach ëmmer all fest am Grëff an elo wier dowéinst och europäesch Solidaritéit gefuerdert. Mee de Virus huet och op déi Europäesch Unioun iwwergegraff. Et sinn am Ufank vun dëser Epidemie Hals iwwer Kapp a verschiddene Länner politesch Decisioune geholl ginn, déi net gutt fir d'EU wären. Mir hätte gären eist grenzenloost Schengen-Europa zréck. Mir brauche méi Europa. Eise Kompass dobäi sinn de Green Deal, ee White Deal fir de Gesondheets a Sozialberäich a virun allem eis Fräiheeten an europäesch Grondwäerter. Esou eng Kris ass eng Erausfuerderung fir all Demokratie. Ech si frou, datt mir et hei zu Lëtzebuerg fäerdegbruecht hunn, och an der Politik solidaresch ze bleiwen, ouni awer datt am Parlament deen néidege kritesche Geescht verluer gaangen ass, datt all Deputéierten an awer och all Bierger zu all Moment oppen a fräi seng Meenung däerf an och soll soen, ass grad an enger Kris fundamental. Et ass och ee Barometer vun der Qualitéit vun eiser Demokratie. Iergendwann ass d'Covid 19 Kris ee Kapitel vun der Geschicht. Am Moment gëtt nach weider un deene Säite geschriwwen a mir mussen alleguer léieren mam Virus ze liewen. Et ass d'Eegeverantwortung, déi zielt, esou wéi mir alleguer och eng Responsabilitéit vis-à-vis vun dëser éiweger Flam hunn, bei där mir haut hei stinn. Si ass do, well mer ni wëlle vergiessen, si ass do, well mer äis ëmmer wäerten erënneren, Et ass eng kleng Flam, mee dat, wat am meeschten zielt, ass, datt se ni ausgeet, grad esou wéineg wéi d'Flam vun eiser Demokratie. Dat ass eis gemeinsam Responsabilitéit, d'Solidaritéit an den Asaz déi an dem leschte Méint vum Lëtzebuerger Vollek an all de Leit, déi hei am Land liewen a schaffen, bewise goufen, stäerke mech an der Gewëssheet, datt dës kleng Flam éiweg wäert bleiwen. Zesumme si mer stäerk, zu Lëtzebuerg an an Europa! Vive de Grand-Duc, vive den Ierfgroussherzog, vive de Prënz Charel, vive eis groussherzoglech Famill, vive Lëtzebuerg

Här Chamberpresident, Här Staatsminister, Exzellenzen, léif Matbierger, haut op dësem nationale Feierdag sti mir virum Monument national de la solidarité luxembourgeoise, fir och un d'Enn vum Zweete Weltkrich viru 75 Joer ze erënneren. Et ass näischt vergiess vun där batterer Zäit. Net den Nationalsozialismus, deen e gruussen Deel vun der Mënschheet an d'Katastroph gefouert huet. Net déi vill Affer, och hei zu Lëtzebuerg. Net de Courage an d'Resistenz vun de Lëtzebuerger. Och net de Wëllen vun den deemolege Generatiounen, fir Lëtzebuerg erëm fräi an onofhängeg opzebauen. Mee mir wäerten Iech ni vergiessen. Léif Leit, alleguer, wéi d'Land viru gutt dräi Méint an d'Covid 19 Pandemie geroden ass, wor déi kruzial Fro, Wat maache mir elo? Wéi kënne mir d'Populatioun virum neie Virus schützen, engem Virus, vun deem just gewosst wor, datt en extrem ustieche wär, Leit kéint schwéier krank maachen a méiglecherweis eng héich Doudesrat hätt? Haut wësse mer méi. Mir wëssen, datt Lëtzebuerg vill méi uerg getraff gi wär, wann d'Administratiounen d'Entreprisen a virun allem d'ganz Populatioun d'Mesurë vun der Regierung net konsequent applizéiert hätten. Mir gehéieren a Westeuropa zu deenen, déi bis elo relativ gutt duerch d'Covid-Kris komm sinn. Mee och bei eis si Mënsche gestuerwen oder hunn an de Soins intensifs béis gelidden. Deenen éischten, deenen ech haut um Nationalfeierdag e ganz grousse Merci soen, sinn ons Spideeler a Klinicken mat hirem Dokteren an hirem Fleegepersonal. Dir hutt ënner komplizéierten a stressege Konditioune geschafft an och perséinlech Risikoe geholl. Är Conscience professionnelle an Ären Dévouement si beispillhaft. Wéi an aner héich entwéckelt Länner ass de Gesondheetssystem zu Lëtzebuerg op geséchert medezinescht Wëssen an op praktesch Erfarung opgebaut. Déi meescht Krankheete si bekannt an et gëtt fir bal alles eng Therapie oder eng Operatioun. Mëtt Mäerz gouf onse performante Gesondheetssystem awer mat dem Covid konfrontéiert. Well keng klassesch Medikamenter gegraff hunn, wor déi eenzeg raisonnabel Léisung déi vum strenge Confinement. Och zu Lëtzebuerg wor ganz séier kloer, dass mir Convimentsregelen missten konsequent duerchzéien, fir eng exponentiell Verbreedung an domat e Kollaps vun der vum Gesondheetssystem ze verhënneren. Déi prinzipiell Decisioun ass unanime vun der Politik gedroe ginn. Souwuel d'Awunner wéi d'Frontalieren hunn hir Zoustummung doduerch gewisen, datt si sech géisesäitlech virbildlech un d'Reegele gehalen hunn. Et ass nach ze fréi fir e komplette Bilan. Et kann een awer besonnesch um Nationalfeierdag deen onst gemeinsamt Willen an ons politesch an sozial Kohäsioun ausdréckt, éischt Punkten ervir sträichen. Erlaabt mir, de e puer ze ernennen. Vis-à-vis vun der Pandemie hunn d'Regierung an d'Chamber Décisioune geholl, fir d'Liewe vun de Leit ze protegéieren an ze retten. Wärend der akuter Phas vun der Kris ass net gestridde ginn, wat richteg oder falsch wär. Decisioune goufe geholl, fir de Covid anzedämmen. Mir hu verstanen, datt Lëtzebuerg keng Insel wär, datt zoue Grenze kee Virus stoppen. Et goung drëm, de Gesondheetssystem séier un déi speziell Situatioun unzepassen. Ronderëm d'Auer ass an de Spideeler an an de Klinicke fir d'Covid-Patienten alles gemaach ginn, wat Mënsche méiglech wor. D'Populatioun huet gespuert, wat um Spill stong. Et hu sech iwwerall am Land nei Forme vu Solidaritéit a géigesäitegem Respekt entwéckelt. Dat wor schéin ze gesin a mir hun all bäigeléiert. Léif Matbierger, Solidaritéit a Kohesioun tëscht alle Lëtzebuerger an alle Leit déi hei liewen a schaffen, dat sin ons beschten Atouen an dëser Kris an ech sin och zouversichtlech datt mer staark genuch sinn, fir déi wirtschaftlech an sozial Konsequenzen vun der Pandemie ze packen. Zesummen kënne mir esou zimlech all Defien unhuelen, well e feste Fong do ass, gesond Staatsfinanzen, déi de Covid-Schock aushalen an den ugeschloene Branchen hëllefen, Eng kompetitiv, innovativ a diversifiéiert Ekonomie a ganz vill fachlech Kompetenz am private wéi am ëffentleche Secteur. Et kënnt elo méi wéi jee drop un, datt déi Ëmstellungen, déi et an der Weltwirtschaft an der europäescher Wirtschaft an an der Lëtzebuerger Wirtschaft wäert ginn, an onsem Land pragmatesch, zukunftsorientéiert, sozial an ëmweltgerecht ëmgesat ginn. An dat muss fir all d'Leit hei am Land zielen. Et däerf keen an d'Abseits geroden, et däerf keen d'Gefill kréien, fale gelooss ze ginn. Et kann een dovunner ausgoen, datt verschidden Noutléisungen oder besser innovativ nei Léisungen, wéi zum Beispill den Télétravail, aus der Covid-Zäit an dat normaalt Arbechtliewen afléisse kéinten. D'Kris huet eis geléiert, datt am gesellschaftleche Liewen, an der Ekonomie, an am soziale Beräich villes och anescht ka gemaach ginn. Och dat musse mir zesumme gestalten a geréieren am Intressi vun onse Matbierger. Léif Leit alleguer, et ass mir och wichteg ze soen, dass ouni d'Europäesch Unioun an ouni hiert Agräifen dës Pandemie nach vill méi schlëmm Konsequenze gehat hätt. Den Euro huet déi energesch Krisepolitik vun der Zentralbank an der EU-Kommissioun erméiglecht. Virun allem Länner, déi am schlëmmste vun der Kris sanitär betraff waren, kréien duerch eng ganz Rei europäesch Mesurë gehollef, an dëst ass am Interêt vun alle Memberstaaten. Jo, et ass de Regierungen am Ufank schwéier gefall, sech um Terrain an hirer Covid-Strategie ofzestëmmen. Mee d'Valeur ajoutée vun der EU huet sech bewisen. Mir si méi staark, wa mir zesummen no Léisunge sichen. Mir si méi efficace, wa mir an der EU koordinéiert a solidaresch handelen. A fir d'Relance si Léisunge fonnt ginn, déi een optimistesch fir d'Zukunft vun der EU stëmmen. Vläicht ass och elo mam Covid de Moment komm, fir méi enk an der Gesondheetspolitik ze kooperéieren. Mir hunn alleguerte gesinn, wéi d'Natur sech wärend dem Confinement regeneréiert huet.

De Prënz Charles, eent vun de Kanner, déi zu Lëtzebuerg an der Covid-Zäit op d'Welt komm sinn, ass dat ganzt Gléck vu sengen Elteren, de Prënz Guillaume an der Prinzessin Stéphanie. D'Lëtzebuerger hunn onsen Enkel direkt an d'Häerz geschloss. Doriwwer si mer richteg frou. Mat der Grand-Duchesse an onse Famill wënschen ech Iech all, trotz Covid, e schéinen Nationalfeierdag. Vive Lëtzebuerg, vive Europa!